Kan zirlai kan zir chhunzawm leh dawn ang a, tunṭumah hian Flamingo zirlai bua pangana Indigo kan zir dawn a, Louis Fisher ziah kha a ni a, Mahatma Gandhi chanchin a ni a, Mahatma Gandhi chu kan hre vek a, sawi fiah viau a ngai lo a nihna te. Amaherawh chu tuna kan zir tur hi Mahatma Gandhi chanchin ro ro ah pawh zirlai pawimawh tak mai a ni a, a chhan chu India hnam patin kan ko thin a, non-violence hmanga tharum thawhna tel lova India zalenna sual chhuak tu a ni a. Chuvang chuan kan ngaihlu em em a, India zalen theihna tur atana khatia mipuite nen tang hova tharum thawh lo va, i British hote India ram atanga chhuak tura an nawrna, a a bul lo intanna tak tak a lian tham a, bul an tan chhohna tak tak chanchin a ni a, chuvang chuan he zirlai hi a pawimawh em em a ni tih kha hre hmasa ila a tha ange. Kan zirlai ziaktu Louis Fisher hi kum sangkhat zariat sawmkua paruk a piang a, sangkhat zakua sawm sarih khan a thi a. Philadelphia, United States a piang a, tichuan British Army-ah involunteer-in kum sangkhat zakua sawm pariat atanga sangkhat zakua sawm hnih thleng khan sipai a ni a. Tichuan chumi hnuah chuan journalist chanchin bumi-ah inlet chhovin The New York Times te The Saturday Review te, leh European leh Asian publications hrang hrang tan khan Chanchin Bumi hna a lo thawk tawh a ni. Chu bakah chuan Princeton University-ah a thawk bawk a. Tichuan tuna kan zir tur Indigo hi thutawia a ziah a ni lem lo va. The Life of Mahatma Gandhi tih lehkhabu a ziah. Chuta tanga lak chhuah chu ni a. He lehkhabu hi The Life of Mahatma Gandhi hi Mahatma Gandhi-a chanchin ziahna lehkhabuah chuan a rin tlak ber pawl leh a lar ber pawl a ni hial a. Kum sangkhat zakua sawm paruk a ni a. Indian National Congress khan Lucknow khua ah Annual Convention an nei a ni. Kum sangkhat zakua sawm paruk, December, thla a nih chu. Chutah chuan palai pawh sang hnihil zathum pakhat lai an ni a, chu bakah chuan a chhimtu hrim hrim rorel ve lem lo kha eng emaw zat an awm bawk a ni. Chuti anga hun an hman chhoh mek lai chuan lo neitu pakhat hian Gandhi-a kha a rawn pan a, a rawn bia a ni. Ka hming chu Rajkumar Shukla a ni a. Champaran atangin ka rawn kal a, kan district-ah rawn kal turin ka ngen che a ni, tiin a rawn be thawr mai a ni Rajkumar Shukla chuan. Tichuan, Gandhi khan Champaran kha khawi hmun a awm nge ni tih pawh hre lem lo va. Nepal ramri depah Himalaya tlangbul thuta district pakhat a ni a. Tichuan, hmanlai atangin ti mai teh ang, Champaran district-ah khan aa, Lo neitu ho kha sharecroppers vek an ni a, chung zinga mi chu Rajkumar Shukla kha a ni a. Ziak leh chhiar a thiam lo va, mahse la mi tumruh tak a ni thung a ni. Gandhi khan a lo ngai pawimawh lutuk lem lo va ni tirah chuan engtia han tihpui viau tur nge pawh hre lo va, in district a rawn kal tur chuan ka hman nghal mai lo va tih tur neuh neuh ka ngah a, e appointment hrang hrang te ka nei a, tiin Gandhi khan lo hnar a tum a. Amarawhchu Shukla khan a. Beidawn san a tum miah lova a kalna apianga zui ve zel mai a. Tichuan, chutia zui zel takah chuan Gandhi-a pawh kha a inkulhna hmun Ahmedabad lamah a kir leh a. Chutah pawh chuan a zui ve zel mai a Shukla khan. Kar tam tak chhung chu Gandhi-a kha a kalsawn san lo kha a ni deuh tawp mai a. Tichuan a ngen angin khawngaih takin Min hmuh theih hun tur, min buaipui theih hun tur ruahmanna min siam sak rawh tiin Gandhi a kha ngen a, tichuan Gandhi pawh chuan chuti tak a tumruh chu a lo hnar duh bik lo va, tichuan chumi ni ah chuan Calcutta ah ka kal dawn a, chutah chuan min rawn hmu mai ta che tiin ruahmanna a siam sak ta a, an inthlah ta a ni. Thla eng emaw zat a liam leh a, an inhmuhni turah chuan Shukla chu Kolkata a thleng leh vang tawh a, Gandhi a kha lo nghak vang a ni. Kolkata atang chuan Patna khawpui lam panin rel hmangin an chhuak leh ta a, chutah chuan Shukla zawk khan Gandhi a kha an tan a lo bei fo tawh thintu, court lam a lo din sak thintu, dan hremi pakhat Rajendra Prasad inah khan a hruai ta a. Rajendra Prasad chu kan hria vek anga kan hre vek anga Indian National Congress ah te President a ni chho va tichuan India ram President te pawh a ni chho ta hial a ni. Rajendra Prasad kha awm loh lai tak a ni a, mahsela a chhiah hlawh te ho khan Rajkumar Shukla kha an pu rawn be buai fo thin tu a nih an hriat avangin a hmel an lo hre tawh a an luh tir ve mai a, tichuan An kawt zawlah an awm tir a, Gandhi-a kha a inchei dan kan hre vek a, a inchei dan te tlawm em avang khan aa lo neitu ve bawk tura an ngai a. Tichuan Gandhi-a kha aa an tui chhun chhuah atanga tui khai chhuah pawh khan phalsak lo hial a, a chhan chu Gandhi-a kha aa khawih thiang lo a maw tiin an tui kha tihbawlhhlawh an hlau a ni. Tichuan chuta tang chuan an hmuh tum ber Rajendra Prasad a lo awm tak si lovah chuan Muzaffarpur lamah an kal ta a, chu chu Champaran kawng a awm a ni a. Chutah chuan kha Champaran District chungchang an harsatna hrang hrang te hrechiang leh zual zual turin kha hmun kap pan phawt a ni a. Chu khuaah chuan Professor Malkani a awm a, Government sawrkar sikul pakhata zirtirtu a ni. Chutah chuan chu pa inah chuan Professor Malkani inah khan a thleng ta a ni. Tichuan Gandhi-a chuan a sawi lehnaah chuan khatiang hun laia sorkar hnathawk, Government School a thawk a nih chuan British sorkar hnuaia hnathawk tihna a ni a. Chutiang mi ina Gandhi-a te ang British ho duh lo em em mai leh British ho India ram atanga hnawh chhuah tum ngar ngar mi a lo thleng theia kha Gandhi pawh hian mak a ti hial a ni. Gandhi-a kha Champaran lam panin a kal a ni tih an lo hriat khan Muzaffarpur khuaah te leh Champaran lamah pawh kha chanchin khan a deng thuai a. Chuta tang chuan lo neitu ke ngatin Champaran atangin Muzaffarpur thlengin an rawn lut ta hut hut mai a Gandhi-a hmuak tur khan. Tichuan. Muzaffarpur-ah pawh khan dan hremi eng emaw zat an awm ve a, ukil eng emaw zat an awm ve a, chung ho chuan Gandhi-a hnenah khan E heng lo neitute hi court-ah kan lo dinsak tawh thin a ni, tiin an lo hrilh a. Chu bakah chuan an court-a an lo dinsak tawh dan hrang hrangte leh lo neitute hnen atanga fee an lak thinte kha an lo sawi fiah bawk a. Chutianga'n hrilh ve leh chuan Gandhi chuan chung ukil ho chu khang lo nei tura thei tak tak te hnen atanga fee tam tak tak, rawihman tam tak tak an lo chhuhsak thin avangin a hau nghe nghe a ni. Court ah kan kal tawh lo vang. Court ah chuan heng lo neitute ho hian hlauh an ngah lutuk a, chuvang chuan A hmasa berah chuan hlauh an nei lohna tur atana zalenna, hlauhna lak ata zalenna kan pek phawt a ngai a ni tiin Gandhi khan thuthlukna a siam a ni. Champaran District ah khan aah English man ho khan, sap ho khan ram zau tak tak ti khan an nei a, an insem thliah a, chung an ram zau tak tak te chu a ram mi, Sharecropper so kha an lo atan an nei thin a, chutianga an lo a, an thlai chin langsar ber leh an sum dawnna, sum hmuhna thlai, commercial crop, lian ber chu indigo a ni a, Mizo tawng chuan tring a ni a, thawmhnaw rawng thlak nan, puan rawng thlak nan an hmang thin a ni. Chung ram neitu landlord chote chuan. An ram luahawhtu, an ram enkawltu lo neitu zawng zawng te kha an ram zau zawng za a sawm panga kha indigo ching khat vek turin an ti a, chuta an indigo chin zawng kha an ram luahawh man atan ram neitute hnenah khan an pe tur a ni. Chu chu an lo inrem dan tawh sa kha a ni a, chumi inrem dan chuan an kal reng a, mahsela tuna an buaina ta bera chu, Lo neitu ho hriat hma khan landlords ho a ram neitu sap ho zawka khan Germany in synthetic indigo a siam chhuak synthetic chu mihring siam tihna mai kha nia synthetic indigo siam chhuak a ni tih kha an hre ta a tichuan Chutiang an hriat avang chuan lo neituten an hriat ve hma khan, E, kumin chu in chin zawng zawng, indigo in chin zawng zawng hi nangmahnin in nei vek ang a, amaherawh chu lo neitute hian a ram neitute hi compensation, pawisa min pe ve thung dawn nia, tiin an bum ta a ni. Khatianga an inremna pangai atanga chhuah zalen an ni tur a. in thar zawng zawng in nei thei vek ang an tih kha chuan tam tak chuan khang lo nei tu tam tak te kha chuan an lo kha in ruah an ruahman na thar kha an lo an lo pawm pui ve mai a mahse la a tam tak chuan an pawm lo va mahse la pawm ve lo tu te kha chu ukil ruai in an han bei let ve ngial a mahse la ukil an rawih khan a ram nei tu sapho khan misual rual an ruai ve thung a ti khan an vaw hrep mai thin a ni. Khang lo neitute pawh khan synthetic indigo chungchang kha an lo hrechhuak ve ta a, chuan buaina chu lo inirh chho tan ta a ni. Chutih lai bawr vel chuan Gandhi khan champaran kha thleng ve chauh a ni a, thu dik hriat chhuah phawt a duh a, tichuan British lam atangin thu dik hriat a tum a, British official te khan an lo lawm lo viau mai a, kha hmun chhuahsan tur te pawh khan an vau hial a ni. Tichuan, Champaran District Capital lam Motihari khua kha Gandhi chuan a pan leh ta a. Tichuan, Railway Station ah chuan mipui tam takin Gandhi a khang lo hmuak a, in pakhat a luh a, chutah chuan a thil chhui kha a tan chho ta a. Chuan chuta awm lai chuan Gandhi a hnenah khan Khalai hnai khua ah khan lo neitu pakhat chu British ho kut a tuar mek a ni. British ho in a dik lo takin an Ti mek a ni tih kha hria chumi lam pan chuan a kal a, amaherawh chu police hovin va manin Gandhi-a kha an ko let leh ta a. Tichuan, Motihari thlen leh hnu chuan Gandhi-a kha Champaran chhuahsan ngei turin, chhuahsan vat turin thupek an pe a. Mahsela Gandhi chuan. Kha an lehkha peka kha a dawn thu leh a zawm theih loh thu in a lo chhang thung a ni. Gandhi-a kha khatianga sorkar thu a awih tak si lovah chuan court-a in lan turin thu pek a ni a. Mahse la zing a lo thlen chuan Motihari kha khua kha a in an khat mup mup tawh mai a. Gandhi-a kha South Africa lamah lawyer tha tak a lo ni tawh a ni tih lam an hre lova, an hriat zawng chu an tana bei tur mi pakhat Motihari khuaa harsatna tawk a awm tih kha an hria a, chuvang chuan thingtlang khaw hrang hrang atanga rawn kal khawmin Gandhi-a ṭan tur khan Motihari an rawn pan khawm a ni. Khatiang mipui tam lutuk kha chu sorkar lam khan. A official lam khan an hlau leh si a, Gandhi-a puihna bawk kha an ngen leh a, heng mipuite hi tharhum an thawh lohna turin min khap daihsak ka hram rawh tiin Gandhi-a khan ngen ta ngawt a ni. Tichuan, Gandhi-a chuan tichuan mipui ho chu a beng dai thei ta a ni. Tichuan court an tan chho va, Gandhi-a kha rorel a chung a chungchang an rel tura kha postpone te an han tum a, mahsela Gandhi chuan a lo duh lo ngei mai a, court hmaah chuan, Sorkar lakah a tih tur a tih loh thu a inpuang a, mahsela chu chu dan zawm lo a duh vang hrim hrim ni lovin, ka chhia leh tha hriatna ka zawm zawk a ni tiin court ah khan a insawi fiah a ni. An roreltu magistrate chuan darkar hnih hnuah court thurel chu ka puang chhuak ang tiin thutlukna a siam a, Gandhia hnenah khan chu minute za sawmhnih darkar hnih chhung chu bail In bail mai ta che, tiin Gandhi-a kha thu rawn a pe bawk a, amaherawh chu Gandhi-a chuan bail a duh lo avangin roreltu tih ngaihna hre lo khan a chhuah ta ngawt a ni. Tichuan court an inlan leh hnu chuan, court an tan leh hnu chuan ni eng emaw zat chhung chu rorelna hi ka puang chhuak dawn lo va, chumi chhung chu rorelna ka puan chhuah hma chu Gandhi hi zalen takin a awm thei ang, a ti ta bawk a. Tichuan chutih mek lai chuan Rajendra Prasad te a thian te aah ukil eng emaw zat nen Bihar an rawn thleng ve a, aah Champaran kha an rawn thleng ve a. Gandhi te nen inrawng khawm in an hma lak dan tur te kha an sawi a ni. Gandhi chuan zawh na zawt a, zela min lo khung ta sela tang ta ila engtin nge hmain lo lak chhun zawm ang tia Gandhi an zawh chuan. Gandhi a puih tur a rawn kal an ni a, an puih tur Gandhi ber a awm loh chuan kan haw leh mai ang chu tiin an chhang a. Chutah chuan Gandhi chuan zawhna zawt ta ni, a nih leh, heng sharecroppers ho chunga lo neitute laka dik lo taka rorela awm chho mek hi engtin nge ni ve ta ang tiin a chhuah chhal a ni. Tichuan a han ngaihtuah chianga Gandhi-a khalai hmun pawh hrengai miah lo pawhin a, Lo neitute aiawh a zel luh a huam a nih chuan, An ni, heng lo neitute tan hian kan bei ve thin e, lo titute zawk ina an phatsan mai kha dik dawnin an hre lo va. Chuvang chuan Gandhi-a khan va hmu leh a, Jail ai lut a nih chuan kan zui lut vek ang che, tiin Gandhi-a kha an thutluk nan va hrilh ta a. Chutah chuan Gandhi chuan, E Champaran-ah chuan hnehna kan chang ta, a ti hial a ni. Tichuan ni engemaw zat hnuah chuan i roreltu Magistrate khan Gandhi-a chu an puhna zawng zawng atangin thiamchantir a nih thu leh a case a neih tawh loh thu a rawn hrilh ta a ni. Tichuan, khatia Gandhi-a case ber a fel tak si-ah kha chuan ruahmanna thar siamin lo neitute tan khan nasa zawkin an bei chho ta a. Tichuan, lo neitu tam tak khan An chunga thil dik lo thleng hrang hrangte kha ziakin hmuh theih turin an rawn an rawn report vek a Gandhi te hnenah chuan. June thla a lo thlen chuan Sir Edward Gate, Lieutenant Governor khan Gandhi a kha ko a, tichuan Gandhi nen chuan vawi eng emaw zat hmuhin kha Champaran hmuna lo neitute chu chunga dik lo taka thiltihna chungchang vel chhui tur khan, Official Commission an din ta hial a ni. Chu Commission ah chuan Landlords atang te pawhin represent an awm a, Sorkar Official an awm bawk a, tichuan lo neitu te aiawhin Gandhi kha a awm ve bawk a ni. Tichuan kha Commission an din khan an thil zir chianna hrang hrang atangin Landlords ho ina lo neitu te laka an thil tih dik loh tam tak an hmu chhuak ta a. Tichuan an inremna ah chuan e. Heng landlord chho hian lo neitute hnenah hian an pawisa lak sak te kha an pe let leh ngei tur a ni tiin thutlukna an siam ta a. Engzat nge kan pek let ang tia an han zawh chuan Gandhi-a khan a vaiin in pi let tur a ni a tih kha rih an ring a. Amaherawh chu e za a sawm nga, in chhuhsak tawh zawng zawng za a sawm nga in pe let ang tiin Gandhi-a chuan a lo chhang ta a. Tichuan, ah, beisei pawh nei vak loin za sawmhnih panga ni zawk se la ti a, eh, inrem an han tum pawhin Gandhi khan a lo rem ti leh mai bawk a. Tichuan, Kha Commission khan Kha an thutlukna kha lungrual takin an pawm ta a ni. Tichuan Gandhi chuan. Lo neitute khan. Khang mi rethei tak tak te khan an mamawh ber chu an sum leh pai hmuh let kha ni tho mah se la, chu aia an mamawh zawka chu an lam tang an awm a ni tih an hriat ve a, hlauhna atanga zalen an lo ni ta kha an mamawh ber a ni a, kha zalenna kha an mamawh ber leh tuna Gandhi pawh inpek a tum ber kha a nia a pe thei dawnin a inhre bawk a ni. Tichuan Gandhi-a. Ruahmanna kha a ngaihdang kha a lo dik ta tak tak a, kum eng emaw zat an liam leh hnu chuan khang British planters ho khan an ram kha nei zui peih tawh lovin lo neitute hnenah khan kha ram kha a let leh ta a ni. Gandhi-a khan a political issue lian tham pui pui kha a hmalak nan a hmang ber lo va, hmun pakhata mi pakhat laka dik lohna thleng a awm chuan chumi tih dik chu a tum ber kha a ni zel a ni. Champaran District ah pawh khan khatiang kha a thlen tir a, chu mai bakah chuan an harsatna te an lo neih chung changa an harsatna te sutkianpui bakah khan Champaran District leh a vela mihring chengte hrisel lohzia te an nunphung mawlmang mawlmang zia te a hmuh khan Kha hmun kha tih changkan a duh em em a, zirtirtu tur te, doctor te, khatiang mi hrang hrang kha kha hmun a thawk tur khan volunteer a zawng a, volunteer in khati khan kum a rei tak chhung mi tam takin kha hmun ah khan hlawhpawh beisei lovin Champaran District ti changkang tur leh hmahsawn theihna tur a bei tur khan Gandhi a ngenna zarah khan an rawn beih phah an rawn chhuah phah nghe nghe a ni. Gandhian Champaran chungchang a sawiah chuan ti hian a sawi a, Ka thil tih kha thil ho tak a ni a, thil ordinary, thil ropui bik a ni lo. Ka thil tih zawng chu British hoin keimah ram ngeiah hian awm dan tur tih tur min hrilh kualin min kawk kual mai mai thei lo va ni tih hi ka lan tir mai a ni, thil ropui bik a ni lo ve tiin a sawi a ni. Gandhi a tum bera chu a kalna hmun apiangah khan He tried to mould a new free Indian, Indian, India mi miza len siam a tum zel a ni. Khatianga mi mal tin miza len British ho thuhnuai a awm duh lo, mahni ram ngeia British ho thuhnuai a awm duh lo tu te a siam chhuah zel kha chuan khang mihring khan lo pung zel anga chu chuan India hi ram za lena a siam dawn a ni tih kha ngaih dan a ni a. Champaran-a hmaan lak chhoh tan khan Gandhi-a zuitu pakhat English mi a ni nghe nghe a, Charles Freer Andrews khan Mahatma Gandhi chu puih a chak thu, a inhuam thu a sawi a. Chutah chuan Gandhi-a thian te kha chuan e tha ngawt ang, British mi lam tang kan neih chu an thuneitute lakah pawh kan thu a tlang zawk anga tia an han pawm viau lai khan Gandhi erawh chuan, Ni lo ve, keini hei hi chu Indian ho fight a ni a, Indian ho in kan ti tur a ni. British ho hi British mi in min pui avanga hneh thei kan nih chuan inrintawkna kan nei lo vang a, Indian kan nihna anga kan dikna chanvo kan humhim theihna tur chuan Indian kan nihna angin kan bei tur a ni tiin English man puihna kha a hnawl nghe nghe a ni. Rajendra Prasad chuan chumi chungchangah chuan kan rilru kha a rawn hre chat a ni. Gandhi-a khan. Khami ni atang khan mahni inrintawkna chungchang min zirtir a ni, tiin a sawi nghe nghe a ni. Chutah chuan a tlip nan chuan, Self reliance, Indian independence and help to sharecroppers were all bound together. Mahni inrintawkna te, Indian independence te leh khang sharecroppers ho, Puihna kha thil inzawm tlat lak hran theih miah loh a ni, tiin a ti tawp a ni. Khakha Indigo ni a, ni danga kan zirlai ai chuan a thui deuh hlek a, ih a detail deuh hlek bawk a, ih inhlawkpui ngei ka beisei a, Indian Independence chungchanga Gandhi-a thawhhlawk zia te pawh ih kan hriat belh chhoh zel te pawh kha a tha ange, tin ih patriotism, ram hmangaihna, te pawh Kan nei bel chhoh zel kha a tha hle a ni. Chuan a tawp nan channel kha in lo subscribe leh ngei dawn nia in thian te in zirlaipuii te pawh kha he channel hi in lo kawhhmuh zel ang a kan thang chho zel ang a audio leh video dah te hi mi tam tak in in naute thleng pawh in an rawn chhawr tangkai ve zel kha a tha hle dawn a chuvang chuan kawhhmuh tu in lo ni zel dawn nia.